Alright. Ko chii chakazoti mu relocate kuenda kuCape Town? Uh, Cape Town ndakatoenda ikoko nemurume wangu. Alright.
Then ndobva tazosiyanawo murume wakabva aye Cape Town ndandine basa ranguwo ndikabva ndangosarawo wangu ikoko uko. Iye akabva abvawo Cape Town akaenda kuJoburg. Ko chii chakanetsa?
ICape Town yakanetsa here kana kuti bozi pane dzimwe nzvimbo dzekuti makasvika mm. munobatwa nemweya wenzvimbo wecape town icape town yakanetsa here kana kuti zvinhu zveumbowo zvakanga zvakunetsa ah. ngotenderera soaona ah, oyo eh, mweya toti ah, slowly eh, Oh, oh, ja. Bombo. Bo, bo, bo, bo, bo.
ndakapinda ndaona vhidhiyo rataiti raitaura kuti facebook ine mari guys mokwanisa kucreata content yenyu muchitoitawo mari pafacebook madays iwawawo aitoposta wachiencouraja vanhuwo kuti ngavaite zvefacebook so ndopana akatoisa number dzake achiti vari interested kucreata content ndinokwanisa kubetserai vasina mapeji ndokwanisa kuvhirai mapeji ndandisitori nawo peji mm. ndobva ndatomuisira meseji ndobva atodaira then ndobva ndatoti ndiri kuda im interested wokudii kuitawo maskits nemi plus handa peji ndobva toti orit uyai bva tondisendera location ndobva ndaenda ndobva atonondakatocola down mm. pane munhu akatopedza kugeza akamonera andika akagara ndakuona kuti ah, munhu ada kuita seiko andika munhu agara pasi ndati ha ah, maybe amene zvichataurwa kana ndasi andika mm. ndizongo nemunhu anga akadai andika azongo ah, bombo clit right salibonani salibonani ibizo lami ngu-dj sparks tiri panapa pachivhitivhiti patino Bata nyaya dzakasiyana siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yezimbabwe muzuva ranhasi ndina king race eh, kune vanotambira pastreets esocial media king race vanovaziva and king race vanocreata content iri different from content yese yamakamboona eh, ndi content creator ari different from content yese yamakaita se yamakamboona chandakangoona pana king race eh, content yavo iri easy because eh, inongoda ivo nemapendi manyowani nemabra boys toti tizongochinjana chinjana tizongoona nhasi pakarohwa pink nhasi pakarohwa pepo nhasi pakarohwa chisa nhasi ndinawo timbokurukure nawo timbozive more about kingness and kingness um zazanodherereka bo izvezvi vari mu 1.1 million which means hamukwanisi kutiudza kuti zvinhu zvavari kuita hazvisi kuita bo zvitone mafollowers akawanda anosvika miriyoni ah unenge uchipisa ndokupisa ka saka muzoona nhasi ndinawo eh, satawanza kutaura kani wakokeredza muchirongwa then tobva tavacongratulata because wapinza pombi wane pombi nyowani yabva wangosvika muzimbabwe bva wangonotenga kureva kuti contegration ikuita se iri kudzora eh, my sister how are you I'm good. How are you, DJ Sparks? what is upenyu aiwa upenyu muri kungozoona kuti zviri kufaya
eh, aiwa aiwa tikatomura tinenge tashora mwari eh. mm, aiwa zvakarongeka muri kuglowa glowa ndikuzviona mm. sa muri based kucape town eh, cape town ndaona makaposta ti goodby cape town apa mm. ndovhura ziso ndakati right ungati munhu woendepi kuenda kupi munhu zvikangodara kuya kuzimbabwe mm. saka am very happy my sister kukuonai muri panapa tichikurukura mm. um, you know matoceleb because kana vine followership yakakura kudaro mm. mawaninga
aiwa follower yako sasa tapinda pabasa renyu maitira munoriita nezvamunoita mm. nezvazvo maybe mune zimbabwe ingade kuzoda kunzi king res ndiani kashort background orit inini ndinonzi kudzanai mutabvuri ndino ndakazvarirwa kumberengwa ndokwandakakurira futi Iyi primary yangu ndakaitira paruzhe primary school hmm. then secondary yangu ndakazoitira pamposi high school alright yeah. right muri zimbabwe i think kuti tifambirane panapa ka eh, ndisuppose mbokuplayera ivideo one eh, type yecontent yavanocreata nemacreator avanoita se avanozviita ndofanira mbokuratidzai one video muchingoroona tiri pascreen ipapapo mubva mangoziva tiri kuti hare zvaka im sure kuti bcause pateam yesandowirana nayo yesirakakufollowai saka im sure ndimoda kubhaiza kutange musingavazive kutange musina kuvafollowa but ndimo vanhu million vanenge vachifollowa vanenge vachiona vamwe vachotanga kubvunzai kuti nhasi vaposta pendi rakaita sei vanogona kuita se kutiudza eh, panapa paandisenzaty sandisenzaty podcast totaura zvatinoda hatina zvatinosenza hatiite zvekunya hati takatonyora ka 18 plus kuita kuti vana vadiki vasatase vasaone bcause ndezvechi ndezvevanhu mm. vakuru right ndokwamakakurira then mm. are you married no iam not married asi makamboroorwa ndakamboroorwa zvikaramba kana muchiti zvakaramba munotaura kuti marriage yakasheka kati kasiya
but do you have kids yes i have two kids two kids boys or girls Eh, girl and a boy girl and a boy mm -hmm. wakura sei musikana ane 13 mm. mukomana ane 9 ane 9 mm -hmm. alright ko chii chakazoti murelocate kuenda kucape town uh, cape town ndakatoenda ikoko nemurume wangu alright Then ndobva tazosiyanawo murume wo akabva aye kucape town ini ndandine basa ranguwo ndikabva ndangosarawo wangu ikoko uko iye akabva abvawo kucape town akaenda kujobek ko chii chakanetsa icape town yakanetsa here kana kuti because pane dzimwe nzvimbo dzekuti makasvika mm. munobatwa mm. nemweya wenzvimbo wecape town icape town yakanetsa here kana kuti zvinhu zveumbowo zvakanga zvakunetsawo Ah, ndingatonyepa ndichiti cape town yakanetsa haitombosi cape town yakanetsa but taishanda kwakasiyana iye aigara kujobek achishandira kujobek inde aigara kucape town so pane zvakangozoitikawo akabva tikabva tatongoona kuti haa zvemarriage hazvisi kushanda ngatisiyei then ndobva aenda hake kujobek kwake nebasa rake ndobva ndasara nebasa rangu cape town bva zvaramba asi haisi nyaya yechihule hule aiwa kana haisi nyaya yechihure zvinonetsa mumarriage zvakawasiyana siyana oh. mm. vairamba vachena wozi apa ndopa pava kutotangira kutosviba aiwaaiwarit saka muchishanda pasocial media makazoya rini azopinda pasocial media rini pasocial media inini ndakapinda ndaona vhidhiyo rataiti raitaura kuti facebook ine mari Guys mokwanisa kucreata content yenyu muchitoitawo mari pafacebook madays iwawawo aitoposta wachiencouraja vanhuwo kuti ngavaite zvefacebook so ndopana akatoisa number dzake achiti vari interested kucreata content ndinokwanisa kubetserai vasina mapeji ndokwanisa kuvhirai mapeji ndandisitorinawo peji mm. ndobva ndatomuisira message ndobva atodaira then ndobva ndatoti ndiri kuda ku iam interested wokudii kuitawo maskits nemi plus under page ndobva vatoti orit uyai bva atondisendera location ndobva ndaenda ndobva atonondicreatira page rangu from scratch oh, saka aya maproducts ataiti
ndiye akandicreatira page ah, taiti good friend of maine zvekutotowirana zvekudaro is my brother zvekutodaro zvekutodaro zvekutodaro zvekutodaro asi izvi andakazoita haa ndezvemusoro wangu ana undidzidzisa izvozvo
ndakaona mina tete mina tete hanzvadzi yataita which means imi makuwirana na- natete because ndakaona ngana ngai vade zapfuura vanga ndikakweshana kweshana kematext kana tichimechanisa zvedu Ah, natete like tete vakangotanga kundifarirawo pavakangoonawo pandakatanga kuposta mapictures ndinataiti chichii so ndo madays avakangotanga kutongondifarirawo zvemadifferences avo hai ini nangu handipindi pakati because even nyange pandaikavhurirwa peji ndikazoposta maskits angu nataiti ndikazoita mavhidhiyo angu nataiti everything tete vanga vari happy nazvo havana kumboita problem nazvo saka ndo madays atakangotanga wongotaurawo tese tichingoitawo nyaya like that eh awa no problem well saka makatanga kuita maskits ndo makatanga nawo eh takatanga kuita maskits na tight akatondi create page same day akan create page ndobva tatoita maskits ndobva tatotorwa ma pictures mm. ndobva atoposta ku page kwake akatoti guys follow why wo munhu uyu ndobva atoposta page rangu right. ndobva ndatofollow wa day roro ndakatora ndava ne 1500 followers all right mm, ne one day mamatanga kurwa maskits ndobva ndangotanga kuita maskits but haa zvazvisimo zvinhu zvacho zvaitongonetsa netsa eh, like mungoziva kuti vanhuwo kana usina madays iwawo ataka ndaimboita nataiti zvaitombofaya but ukaita wega unyatsotoona kutoti aiwa vanhu vanenge vaitotevera uyu wavanoziva uyu vanoitera vanoitera waitera taiti eh. saka mama kuta mega zvinhu zvairema eh ha uka uchiita wega unyatsoona kuti zvinhu zvorema but ukangoposta ura waita naye zvinoiti zvaireruka alright mm. well saka pfungwa yekuzoita maskits atikati maskits content yamakucreata mazuva ano mm. because inini first time kuona video renyu ndakatokula down mm. tone munhu atopedza kugeza akamonera akagara ndakuona kuti munhu ada kuita seikoyo andike munhu agara pasi ndati ha ah, maybe amene zvichataurwa kana ndasi andike mm. ndizongo nemunhu anga kadai andike azongo ah bombo clit orit eh, ndinowanzoita problem nevanhu kazhinji katika ndichitaura nevanhu andike mm. vanhu vachiti sparks chimboita tinyatsoone munhu ah, munhu angoti poyo kana ka 360 mumboratidza vanhu

Oh, oh, ja. Bombo. Bo, bo, bo, bo, bo. Guys, yatsoona pombi yatiinayo panapa yatikukurukura nayo. Right. Um, tasvika manje pekuti makugadzira content yenyu. Pfungwa yekuzoti nini ndada kugadzira content yangu ndichishama. yakabva kupi makazvakazvitanga sei Ah, inini pfungwa iyoyi yekuti kwanzi ndoda kugadzira konde ndishama ndanga ndisina takatanga tichiita zvemachakafukidza tichiita malive inini natete mupata namaiscot Alright. ndozvatakatanga tichiita I- yaiva wei yekutsvaga kuti toita zvipi zvinovofaya pafacebook then ndobva tazoti asi tapedza zvamaita zvinhu zvaifaya here zvechakafuka zvechakafukidza vanhu vaitouya taita ari malive Hmm. vanhu vaitouya zvavo then takapedzisira taakuona kuti kuti tirambe ichiita chakafukidza everyday hazviiti ngatimbotiwo friday toita bhawa like tichiridza radio tichitamba chidii chidii so pane imwe friday manje yatakaridza radio tichitamba ndaiva ndakamwiririra hangu tiwine eh. ndopandakavhura hombe palife manje Ah, ndakatamba redhiyo ndikapedzisira ndakubvisa hembe ndakuzhadabura ndakudii palife iyoyo ndakatozviita nemistake hangu its not like yanga iri mm, intention kuti ndiri kuda kushama kana kuti chii eh, then ndobva ndatongodhumawo mastreet day iroro All right. ndobva vanhu vakatotora mascreenshot vakadii vakadii saka ndakatofuma ndichinyara makuseni ndikati ah ndakavhura huruka inini ndika uchingovhura facebook uri kusangana nepicture rako uchingodai kusangana nepicture rako ndo pandakazoti i think mukoma dhani ndo pavakazotaura nini vakabva vati ha ah, king resi eh, iye watovhura iyi ndo hombe iyi hapasina zvekutombonyara iyi ndo yatova content yako wangu itoramba wakatodzvanya
ah, mukoma dhani ndaingovafarirawo ndichimuyenda pamalive pavo like munhu wandaingoona maskits ake saka ndaitongovafarira ndiri fani yavo zvekutodaro saka mukoma eh, saka mukoma dana havadadiri vanhu i think everyone pafacebook anyatsozviziva kuti havatodadiri vanhu even nyangwe ukaenda kuinbox kwavo ukanotaura navo vano Eh, ndakakuonai muri mese ndakatakomana tsano Eh. wangu ndimukoma ndimukoma mukoma here kana kuti ndimukoma wepavanhu ah zviya zvekungova respectawo kungotiwo munhu womuhombe kwandiri Ah, mukona mukona anga vari mukoma pavanhu ka, then inbox inenge yandipo aiwa kana even Ndipo, inbox yedu ndipo iri kani, clean ndipo. zvekutodaro even nyangwe mukadzi wavo ndotaura naye Alright. Eh, aiwa ah, inbox yedu iri clean zvekutodaro. Ndaona mamuri mese makamira papombi. Mm, pa pavatoposta mukadzi wavo abva atondifonera zvikanzi King Rest inga waita basa waona murume wangu. Oyo. Oh, eh.
eh yes. But but congratulations. Aiwa thank you. Pombi ndaiona ini ndawitnessa pombi. Mm. Pombi ndaiona iripo panze apo. Tada kuti chikurukure manje kuti yatengwa sei pombi. pombi yakatengwa nekuita se nekudai wandike mm. orit ko chii chakazoita kuti murambe ini ndakazonzwa kuti zvakazouya sei zvekuti ti ah inini kone ndakugadzira panapa chakusvika ndonyarara ndanyarara mm. then ndobva ndaratidza vanhu ndakaona mafirst days like pandakaita mistake yandakaita iyoyo palife then ndobva ndazongo mukoma dani ndobva vatongonditi ah kana uri mwe munhu itotenga vakatondipa tuma ideas tekuti unofanirwa kutenga zvinhu zvakaita so zvekuti unge uchipfeka pa content yako chichi like vaindipa example yekuti unofanirwa kutenga zvinhu zvakaita sezvekujimi zviya zviya uchiita sekuti like uri kujima and stuff mm. chichi kuti content yako ichiita power manje vanhu havazorambi vachikuseka ka yeah. because washama vanongoona kutoti orit ndiyo content yaakutoita munhu uyu saka vanhu vachangoramba vakaita sei vachingokusekeravo vachiziva kuti iwowo zvinhu izvo wakatozviita nekuda kwezvivindi but zvivindi hazvo papasina so ndo pandakazoita first video rangu mm. ndakapfeka jaketi woko rekutanga ndandichiri kunyara ndakapfeka opent nebra ndobva ndakaisa jaketi saka ndakabva ndangoisa kasongo kaya kanisha kekuti hembe wabvisirei eh. ndokunzwaodawo shama ndichidai ndichivhura ndichidai farai ndavhairawo
so tete mupata namaescot vakabva vatonditi ramba uchitoita king race ramba uchitoita neimwe friend yangu anonzi nyari choks mm. ndo vakatondikurudzira kuti ramba uchitoita content yautoita iyoyo ndo content yako chaiyo chaiyo itoramba uchiita usikuona kuti video ratoenda vhairawe but ipapo papo katanga wangoine wangoine wangoine ma like wangoine ma followers mangani i think ndandine 22000 last year ndakatanga last year muna november eh, last year november mm. eh, nane 22000 followers ndopamakabva mangotanga kuputika eh, after eh, content iyoyo eh, after content iyoyo ndopandakabva ndangototanga kuputika saka so mama mbobvunza kuti sei mavhidhiyo wakungoita wakanyarara mm. mafirst days ndaikatanga ichiita masounds ndichiitisa masounds evanhu ah, like zviya zvekuti ndotora masounds kutiktok ndichiisa ipapapo mm. so mamwe masounds aindirovesa necopyright Eh, so ndakabva ndangozodecide kuti ah, i think kungoita zvinhu zvangu zvisina masounds evanhu mukati zviri right because kana masounds achikurovesa necopyright zvoreva kuti masounds anenge asiri kudiwa unozotora sound isiriyo wobva wakakanisa peji saka zvanoita kufacebook ndinyanyakuone kufacebook zvanoita kufacebook ndozvanoita kutiktok zvanoita aiwa kutiktok andiposti ndinongoposta kufacebook chete kwane usanga posta tiktok ah because tiktok ini haina mari handisi kuti inomandindaiswa sei inini ndinoda pane mari cheteorit wosaka zvinhu zviri kuitirwa mari ehe haiwa ndoda kuposta pane mari ndozaa ndikaposta chinhu chikandipawo mari haiwa bo zvezvimake sense eh, mm. orit mazotanga kurova imimi mm. samba mune 22000 pamakatanga kutongo kurova mavideo eh ndanga ndine 22000 then video randakaita rekutanga haro rakaenda viral but harina kunyanyitsoenda viral zviya zvekutoenda but maviews ma andakawana ipapo anga azosiyana nezvandaimboita zvandaiita kumaskits uku mm. nemalikes andakawana so ndakabva ndangozoramba ndichidii ndichiposta but kuenda viral kwangu kwakatozonetsa zvekuti ndakatozosvika pakuitirwa live nevamwe vanhu vachitoseka kuti a ah, ingave kushama vaya vaya vari desperate kuenda live kuenda viral ndikapedza kuda kutoitirwa malife day vanhu ndichisekwa ndichiita sei saka ndakangozoramba ndakashingirira because shamwarivo dzangu vana tete mupata vana mai scott nachoks vaingonditi ramba wakadzvanya namukoma jani vaingonditi akingiresi ramba wakadzvanya usarega ramba uchiita saka ndaingoramba ndichiitawo kusvika i think ndakaita two to three weeks ndichingoposta hangu mavhidhiyo asiri kuenda viral but pakangozoenda one video viral mavhidhiyo ese akabva aenda vhairawo ndikabva ndatobva mu 22000 ndichitonopinda mu 100000 pasina kana one week huh? mm. followers
vamatanga kuramba muchipusha but, but mari mukuiteni aiwa mari iripo aya dei mari yange isipo maizoona range rover here iyo ford ranger sa munodila sei nevanhu vanenge vachitaura zvinhu zvisiri izvo like zviri negative about imimi e eh, muri mahure kana kuti mutori hure aiwa kuva hure hangu handisi handisi hure mm, because eh, pafacebook ipapa panyangwe mukati varume vacho vanhu vacho vanonditi hure muvabvunzo ndakahura nani havana kana proof yekuti ndakahura nani but inini nyaya yangu ndiye kungotsvaga mari zvekuti kwanzi vanhu vanoti kudii manedgetivities zavo inini handina basa navo because ndozivati im getting asi uyu mubvunzo wako yadirect mm. amusi hure aiwa handisi hure sure sure zveshuwa nekuti kana cape town kana kubvunza mastreets ecape town hamumo mastreets haiwa handimo handitowanikwi imomo hamukechesa handiiti izvozvo ne ndaingoda kukecheswa ndaingoita zviri easy zvekukechesa private isiro yapublic kuti tipiwe mari nazukabhegi kwete yekupiwa nevanhu ko saa munoti lasei nevanhu anonge achiti zvaunenge waona obvious vanotonakirwa because the more munhu anoona ndika mm. the more anotanga kuita sekutonakirwa wese kuti anoona

Eh, vanenge vachingoti plus futi inini ndofollowa nemainternational kazhinji mazimba mashoma anondifollowa right, saka vanenge vachingotokutiwo kingres to inini ndinokuda i want you to be my wife Ah, vanhu vanotondi vanenge vachitoti vanondida zvavo but inini hangu hai munot interested for that ini tiri kuda kutsvaga mari but are you in a relationship yes im in a relationship serious relationship very happy because ndinotosapotwa nemunhu wangu zvekutodaro anozvinovaratidzei zvenyu anozvati kubasa vanoti vachapaona asi havangapadyi havangapadyi ndindopadya
saka panozomboona mameseji andofila here kutofamba nemi like atonyari nemi here pamunendifamba atombonyari neni izvezvi ndiri ndotoapa profile picture pake fo mm. achimbotaura zita rangu
munati vanhu vaguma tsvaga pafacebookmutarerese
first name chete anonzi antony antony mm. oyo antony ah, wapisa warema wataurwa pajekerere patelevision osaka antony akatoposta picture ramadam mm, ndindotowa paprofile picture pake kuwhatsapp eh? mm.
vanhu vakadai munomuchiona kupi Ah, variko vanhu uko. Varipo pakapa.
Varipo. Pakapa.
Mm.
Kana varipo muZimbabwe munomu. Ah, I don't know hangu pamuZimbabwe but variko vanhu varikadaro. Because ini jealous randinaro baba. Mm, makasiyana, makatosiyana.
Kuti ah, wasasaka pacontent yenyu imi mangoita budget yemabra nemapendi mm-hmm. ndotozova toti kana ndatohora because content yedu kuti inakidze unenge uchifangwa kuti umbochinjanisa chinjanisa zvinhu animoona kuti sometimes ndinomboti kumapitcot mm. sometimes ndinomboti kumanightway chichi so content yedu kuti inakidze yagara ichongova chinhu wani chatongoramba chingoratidza vanhu of which kuti zvingovawo nepanchi mm. unenge uchifangwa kutengawo zvinhu zvinyuwani wo mapendi manyuwani

woti pamwedzi muno unotenga mapendi 500 mm, ndotenga mapendi akawandisa pemonth zvisingaite zvekuti mamwe ndinotozopedzisira ndava kuona kuti kana ndakuda unotenga ndichiona kuti hakuna mamwe mapendi andisina kushandisa kainini because anenge angosangana akawanda saka iko nei zvaawandisa zvisingaite zvekuti ndiri kutombofunga kuti andakamboshandisa ayaya ndimbomabvisa but mapendi enyu estimate ingasvike mumangati mapendi angu akawandisa chero kuzvi 200 kana 300 anosvika ndine mapende akawanda asikaiti
but mapenda anopika here vanhu like wanonge wafarirawo neshamwari o oh, mapenda haapike ah, hawo vanhu eh, but manje haana kumboshata because kungomaitisa content nekumakurura ka
aiwa ka but mune minenya munopfeka everyday ka Eh, angu andopfeka everyday aripo osaka pane content andozikana kunzi Eh, aya, pane aya, content mapenzi. anongoziva kuti aya ndeye content andoziva kuti aya kungoita content ndaakutongoma kurura because kana ndichiita content yangu handingoiti ndaakuita video one ndaakutoriposta ka ndinoita mavhidhiyo akawanda one day oyo Eh.
a lot is going on lot is going on in Dzongo. Eh. All right, I, I think that and and yatsopanzwisisa apa mayatsopatsanangura panyaya dzemapendi. Hmm. Saka inini handida kunzwisisa apa mama pakuti hmm. ko mashamwari dzenyu ndadzinzwa ana mai tete mupata nana vanosimbisa nana dani grigo vanosimbisa eh. but ko vamwe vanhu vanotiwo chii ona kuti padhuze obvious mune maparents nemaparents mune hama ndine hama dzinoti chii dzinoti chii hama dzenyu dzichiona muchi wat munofila sei hanzvadzi yenyu ichiona pendi renyu kuti nhasi asistan wako ari mupengi ari mupinki vanotoziva kuti kubasa
ai but onaka kubasa zvako but vese zvinhu tichizviona kai zvese tichizviona kubasa hako but mm. tichiona wanapiwo chii kana hamawo dziri padhuze pane wakambotaurwa about content yenyu vagara vanhu vanototaura vanhu vanototaura even pandakatotanga vanhu vakatowanda vakatotaura even hama dzangu dzakawanda dzakatotaura mm. but inini nekuda kwekuziva nhamo yangu handina kuda kuvateerera vanhu ivavavo vamwe vakande vakatosendawo mapictures nemavideos acho kuna baba vangu luckily baba vangu munhu akavasendera wacho akangozonotiwo mwana wenyu onai zvaari kuita pafacebook i don't know kuti vakavhura here kana kuti havana vakabva vangondiudzawo then ndikangovarondedzerawo zviripo
wakati chii mudhara damu yazonzwisa mudhara wakati chii Vakabva vangondiisira message vakati ndasenderwa video iri handingazotaura hangu nemazita nemunhu akasenda anozviziva. Mm. Ndasenderwa video iri nanhingi achiti honai zviri kuita mwana wenyu pafacebook. Havana ah, kundibvunza zviya zvekuti ndozvauri kuita here pafacebook kana kuti havana kundiitira hasha zviya zvekuti vanondipopotera. Mm. So vakangondibvunza vakangonditaurira kuti munhu uyu anditi zvakati then ndobva ndikabva ndangovati ah, ehe eh, handinovarambira ndikati ehe eh, ndizvo zvandiri kuita pafacebook but zvandiri kuita zvacho ndiri kutsvaga mari because e, mari yacho chaiyo chaiyo yandiri kushanda haitokwani vana vangu vanoda kuchengetwa plus vana vangu vanofanira kuti vaende kuchikoro handidi kuti vana vangu kutambura kwavakazoitawo vaite sei vazosvika pakutambura kwandakaita saka ndiri kuda kungochinjawo life yevana vangu ndichiudza baba vangu ndakavaudza kudaro ndakuda kungochinja life yevana vangu eh. then mm, Baba vangu vakabva vangonyarara havana kuienderera mberi nyaya yacho iyoyo vakabva vangoinyarara vakabva vangoiskipawo mongozivawo semubereki hazvimubatiwo zvakanaka eh. kana ndikati zvingava zvavabata zvakanaka ndini chitonyepa hazvivabatirewo zvakanaka then pakazoita futi avasendera futi kechitwo mm. ndobva vandiudza futi then ndo pandakazongotaura navo tikataura ndikataura navo vakanzwisisa vakatozozvinzwisisa because ndakatongovaratidzawo ndikati ah honai ndo mari yandinenge ndichiwana kana yenyu muchiona kuti ndiri kunyanya kunyadzisai stereki ah inini hangu handisi kuti ndinge ndakuita sei but inini aionai mazana amadhora aya e eh, handikwanisi ndakatorodza kuti inini handikwanisi kusiya hangu content iyi because iri kutondibhadhara zvekutodaro zvandanga ndisingafungidziri ndiri kutobasiye baba
handina hangu kuzovaudza kudaro becauseini
hangu moyo mangu ndaizviudza kuti nyange vakandiramwa hangu its okay
inini mama wangu vakashaika oh, vakashaya mm. ah, very sorry ko mabrothers hapana akamboyo akati ah my sister ongo hee mari mukunakirwa nayo pati zvamakundiratidza izvi kaizvi ah.
hazvanzi yangu chaiyo chaiyo yamaona kumota uku mm. haana chaakambotaura inini ndini ndakatozomuudza

mune muchiomesera
aiwa ndotozviziva hangu kuti kuomesera vanhu but inini hangu kutaura chokwadi namo handiswida ndairamba vanhu ngavamise zvavo ngavamise zvavo its okay aiwa namo nditambure ndichiona pari kutorwa mari kana Alright, mm. but but but ini ndikuona ndikuda kutry kunzwisisa kuti zoni saka imimi zvinochitika pafacebook pepe mm. isingoti facebook otherwise imimi hapana eh, chihure hure chamune muchiita hakuna zvekuti mumastreets ecape town muchitokechesa muchiita sei sei inini vanhu vanondiziva chaivo chaivo vanotogara neni eh, musame street neni vanotogara neni matukwandogara vanotonyatsoziva kuti ina handiti izvozvo vanotogara neni chaiko chaiko vanotoziva kuti aa munhu uyo ari kungosvagira mari nothing more haitomboiti handiti izvozvo ndotova neboyfriend yangu one huh? eh one munhu wangu anotozviziva kuti ndiye yega pandiri four mm. ya ya pakashata mm. but ko ko ko right idzi ihamhowo dzepadhuze dzichichichi ko mm. kuchechi munoenda kuchechi iri vanoti kuchishuwa kuchechi aiwa kuchechi handiendi hangu kowai a ah, kuchechi ndagara ndisingaenda hangu kubva kudhara ndandisiri munhu handisi munhu wechechi too much ndaimboenda hangu kuchechi ndichiri kuno kuzimbabwe but kubva zvandakaenda kusouth africa ah, handina kumboita zvechechi ndonamatira mumba
oh. aiwa ndonamatira mumba aiwa handiti zvemaaiwa kana handiiti zvebute hmm?
ndongowanikwa kumabhiyazi chete oh, ndokwandowanikwa but but spiritual life yenyu yakamira sei are you spiritual like mune zvamunotenda here zvechivanhu zvemanjuzu zvechii ndotenda kuna mwari chete samunotenda kuti mota iri panze apo yakadimwara vaita mwari ndo vakatondipa nzira yekuti ndikwanise kutsvaga mari iyoyo nditenge mota mwari ndowe munhu wese chero muroyi anotodeedzawo mwari eh, mm.
muroyi munda make munotonaya eh, mwari anotonayisa mvura achitokohwa Saka Mwari ndiwe munhu wese. Saka Mwari ndo vakatondivharivhurirawo nzira yekuti ndiite zvinhu zvakadarowo kusvika ndizosvikawo palevel randiri. And I'm proud of myself because ndaitawo something pakuzvinyadzisa kunyika. Mm. Mm. I'm very proud of myself.
Alright, ndanzwa muchitaura kuti mune mwana, mwana musikana ndiane 13 years. Mm. amoti kana mukoma ane nine years mm. sa amotiwo chii chomoti hama hedu izvozvozvo hama hadzina basa isu takuti ko vana vachizoona aiwa totaurirana kana vakochiona chiiona pafacebook vachiona mama aita sei it's not like tikuhwana vachazonzwa kuti ah, mai venyu mimi amai venyu vaihura mm. vaihura vaikechesa ita sei hapana evidence hapana umbowo maybe umbowo unenge uripo kana uchinge wazorwarawo maybe mm. mari dzavo seedzi nemapiritsi but apa zvinhu zvekuti akaenda paintaneti mm. akanosecha ti king race hanzi mai wako wainzi king race kawa mai vako vaisanzwa
aiwa inini ndozotaurirana nevana vangu tingozotangira ipapo plus futi palevhu panguva yavo iya vachazokura i think levhu rangu rinenge rapfuura ora ndavawo someone mulife handiri kutoplana kuita more asi kuti goo yangu yange iri kungotengawo like mm. chifambiso like izvezvi mm. andimangondifonera ndabva ndatoita svika
eh, saka goo yangu yanga iri kungotiwo ndiye kutoita zvakakura kuda kutiitira mune zvamuda kutirongere eh. kana muda kuzongosvika musitori napendi racho aiwa ndiri kureva kuti hangu mari dzikaramba dzichipinda like the way yadziri kupinda nadzo mm. ndine zvakatowanda zvandiri kuplanawo mulife its not like ndiri kuzviitira kutambisa mari kana kuita sei mm. ndiri kutozviplana kuachivawo something mulife so you don't care kuti vana vachazoti chii vachiona pendi ramamhani asi vakarova pink ah, for now hangu i don't care because ndoziva kuti panguva yavo ya vachazokura ndinenge ndine zvandichazokwanisa kuvaudza vakandibvunza mibvunzo yakaita seiyoyo vanangu onaika mm. upenyu hwanga waoma but onai mudziyo uyu mm. onai pekugara apa onai mm. pechii ndopakaya nezvinhu shut up idyai mari Eh, idyai idyai mari makanyarara but makazoona vana venyu vachizviita like muchiona ngatiti muchiona moona imimi em, vanasikana venyu togadzira kafidio kaka achitoitawo ishi yamunoita moti kudiwa nazvo munomukurudzei kuti azoda kati emamuri kuti adaro kati mune muchiti mwana wangu ngatitore mari aiwa inini mwana wangu handidi hangu kuti adaro ndochokwadi ndosaka muchiona ndichitodaro inini kuti ndikwanise kuvagadzirira life yakanaka because chinototipusha kudaro inhamo chaiyo chaiyo its not like tiri kutozvidawo but nhamo chaiyo chaiyo ndo yakatotipusha kuti ndosvikepi ndichitambura one chikoro handina kuenda handina kudzidza handina kana degree even nyangwe ndikada kuti ndizviendese kuchikoro handina mari yacho inokwanisa zvinhu kundidzosera kuchikoro saka ndakatozviita nekuda kwenhamo saka ndiri kutogadzirira vana vangu background yakatonaka zvisingaiti yekuti havatombosviki palevel randakasvika inini Alright.
Mm. Alright, alright. Sa hande mukuzvinzwa muri Zimbabwe zvitova panapa. Hanzo ndiri kuita zvinhu zvitova redi vasazotese vasazodaro. Mm. Alright, but eh, eh kungoti hamunamate manje hamuende kuchechi manje. Mm. Bhaibheri munomboverenga here? Bozi kuna kuenda kuchechi akusiko kuina wewe. Bhaibheri munomboverenga wewe muchimboona kuti inoti chiwo about eh, nyaya dzekuita kuti vanhu vamise ngoli ngoko.
Ivhesi ripi iroro rinotaura zvekuti vanhu vamise nhingi dzavo? aiwa boys mune makutarisana ndikunamata enezvi vanhu do you know kuti takada kuyatsotaura wati takada kuyatsotaura izvi izvi kuti zvoni vanhu vangani vakamasturbata just because mavideo enyu
haa izvozvo hangu handizivi izvo zvava zvitadzo zvavo kwete zvangu apa ndimi muchikonzeresa aiwa inini plus futi ndodawo kuudzai dj sparks kuti mukaona zvinhu zvinotambirwa nazuckerberg zuckerberg hatambiri zvinhu zvezvi manudity chaiwo chaiwo pafacebook hatodiwe nde ndisina kushama inini ndenge ndakatopfeka paya paya because dei kunga uchinzi hazvidiwi pafacebook zvandoita zviya zviya peji rangu dei ndisinaro nhasi dei rakaenda kudhara anodzura mm, peji rinodzurwa saka mukaona zvinhu zvaanototambira ka ndakatopfeka haisi nudity yei manudity haatodiwi pafacebook mm. mm. ndiye ndichitova right ipo paya
makupiwa information mm. right but munoti kudiwo munokwanisa nekupowa maadvice kune vamwe vanhu vechidiki vari kukura kuti sikana uyai uyai kukunzvafana ini ndoda kuudza wangwapana kuti ano ah, wapana wangu uyai kupodcasting tikuita mari huyai zviri kufamba zvese imimi munokwanisa here kuudza vamwe vanhu kuti ano huyai zvatiri kuita izvi ah, vanhu ava havaudzirwi but pane vakawanda vaakutozviita its not like ndi ndega mukatoenda pafacebook pane vanhu vakawanda vari kutoita same content so ndinongoda kungoti kuvanhu vese vari kuita same content like yandinoita guys ngatirambei takadzvanya chuno chine mari ichi don't give up
ya Eh. muri right ndine mumwe musikana ndakaona futi Mm. ari kuita zvakadaro but ndimi zvibaba zvemapainiya Eh. ndimi zvibaba zvemapainiya iye iye a- a- anenge ari kuita fungu musikana so anenge anobva futi kusouth africa ikoko but muzimbabwe amangana makambosangana naye ai Mm. ndosangana nevakawanda vakawandisa takawandisa ta hai takawandisa pafacebook zvisingaiti ende ndinotoendawo ndichitovasapota because ndoziva ndakabva neko kutukwa kudii kuitwa sei mukurikuruta handisi kurikuruta vakangotoona vegawo kuti i think chinhu chine mari ichi vakabva vatongodecide kutora nzira iyoyo but vakatora nzira iyoyo inini ndinoti ngavarambe vachiita vasamira wakatora nzira iyoyo homwe dzavo hadzisi kuvanyadzisa e homwe dzavo hadzisi kuvanyadzisa vakawanda chaivo chaivo vanoto vakutohora izvezvi pafacebook ndanzwa kuti tava nyaya dzemari Mm. Mm, like mari yamuri kubata yakawanda because ukaona kuti pamwedzi ndinoda kuti uroche 500 ndinotenga mapendi nemabra mm. which means mukumeka mari handini aiwa ini pafacebook ndiri kuita mari andidonyepa hangu kuti mari yakawanda makagadzira yanga yakawanda sei inini handiori mari iri pasi pe 2000 dollars pamwedzi for mm. moita mavhidhiyo akawanda sei pamwedzi ah pamwedzi angu handitarisi kuti ndoita mavhidhiyo akawanda sei but kana ndine time pazuva ndinogona kuposta three mavhidhiyo pawowo kumareels then mastories ndowanza because mastories anobhadhara zvisingaiti oh, oh. mareels tinongomaisira kuti aunze mafollowers kuti following isamira but anyatsobhadhara mastories anobhadhara zvekuti dhu Oh, ndosaka tikuona vanhu vepajoza mazuva ano vari kunyanya wanza zvangova zvinyadzi zvega zvega kumastories because vanoziva kuti anobhadhara
ah, a lot is going on a lot mm, is going on mm. right, sa 2000 ndo mune makakesha zvenyu every month mm, every month andiori mari iri pasi pe 2000 ndora 2000 zvichikwira pamwedzi
saka matanza muchati munofulewa vanhu vakawanda vasiri mazimbabweans mm. zvokuti pavanhu venyu vamazimbabweans anga vakawanda sei nevanhu vekunzi vanga vakawanda sei sekuona kwenyu kuti ah, ipapo hangu handizivi kuti mazimba anenge akawanda sei kavanhu vekunze but vanhu vekunze vazhinji ndo vanondifollowa because mukada kutarisa nyangwe comment section yangu chaivo chaivo mazimba mashoma Mazhinji maZimba anongondifollowa vanhu vaye vaye vanotongondifarirawo vakangobvawo neni kubva ndichitangawo vachingondisapota vazhinji chaivo chaivo mazimba vasingatondifariri akatouya mucomment section yangu anenge achingotuka chete
ngototuka eh, ini nangu ndinobloka because handikwanisi kuti ndikakurega ukauya ukandituka nhasi ndikakusiya mangwana uri kungodzoka ka uchindituka the same thing saka ndobva ndangokubloka wobva wangobva papeji pangu because ndee ndichikubhowa mm.
mazimbabwens mm.
handisati ndambotukwa nemunhu anotaura english unotukwa nemazimba
eh, ukatongoona komenti inotuka muzimba wese vanenge vachiti ndifambai vanenge vachingoti ye hure ye kudii ye kudii vanenge vamazimba chete vanhu vekunze avatombotuke vanenge vachitoti beautiful
but but mune maplans ekuzorongawo imwe ekuzoitawo imwe imwe content wo imwe we different from Ah, ini maplans ekuzoita different content angu handina because ndikada kuita different ipapa apa ndikangoplay ndikangoposta kana something chiri different necontent yangu maviews anoita mashoma saka ndichazoitawo i think ndichazochinja kana ndaachiva magoals angu anoda kuita ndopandichazochinja content Wa saka hamuna hurongo kuzotanga kubodzokera because paya paya maita maskills makusana makuzikanwa now vanhu vakukuzivai. Mm, aiwa for now handina hurongo ari content ndiyo ndiyo ngoma ndiyo ndiyo takaenda ipapo apa ndiri kutomboita maresearch kuti ndopinda nedzipi dziri nikuva- dzinovaraidza vanhu zviri nani. Ati apa mukuenda kumhondorera. Munombotirakidza muri mugombo.
Kumba hakuzonyanye kushutika mavhidhiyo zvakanyatsonaka-naka. Ah, tinenge taakunyadzisa vanhu tozviita tiri cape town
saba munosvika kumba mune muri mwana akadzikama ndakatodzikama
ndakatodzikama munoona kuti baba vangu vanotoziva kuti mwana akadzikama
ah, inini baba inini baba ndoba ndikuramba i think comment section chazvazondoudza dj sparks ka isisu tisitoziva pane mwana ndikudzi mm. kuti sparks mm. isisu tisitoziva kudzi

Right. but ukangoitawo zvinhu zvisiri decent vanhu vanenge vachingofungawo kuti uri hure of which hatikwanisi kurambidza vanhu zvavanenge vachifunga tinenge takangoti shandai neside renyu amuna basa nazvo aiwa ina ndabeside beside eh, content yamunoita mune zvimwe zvamunoitawo nezvazvo here ehe ndoshanda mumba ndotova house girl ipo pano pandiri ipapa ndakatotora leave kubasa ndichiuya kumba Alright. Mm, kana nda mwedzi wangu watopera ndinotodzokera kubasa Alright, alright, alright. asi mari haisi kukwana zvayo yekuti mm, mutisiye nehausinge munyatsotanga kuita content bcause tanga yadzotiratidza mayo aiwa basa ndinongoshanda three days per week ndakatodropa dzimwe two days because ndakaona kuti hangu eh, ndiwane time yekucreata content plus ndakaona kuti kusiya mazuva ese kungogara kumba- pamba full time zvondibhowa zvingaiti saka ndinenge ndichida something chondivaraidza eh, ndongoendawo kugraft ndishanda monday wednesday nefriday eh, eh, thursday netuesday ndi ndiri pamba oh, kureva kuti thursday nefriday wakomana ndopamunenge sa mune here zvinyowani zvamuchazotiitirawo zvakaita sekutweka tweka kuti asesei boys Ah, kutweka tweka kuya kuya inini i don't think kuti ndichatweka because kutweka tweka kuya kuya zukabhega atokude ukatotweka paya paya anenge akutofunga kuti wakutoita zvimwe zvinhu unotorohwa neshamu osamangona tingunyarira zvenyu mukumangodayawo eh, eh, ndovanangoita yandiri kuita iyoyo inodiwa nazuka ndosaka achitondioresa
ah, mm. but but munokwanisa kusiya here pakaya mwana kuti ano bcause bcause inai thing andika zvamuri kuita onge mm. zviri right mukuhasila mukuita se mukuita se mukuita se mm. but eh, biblicai semunhu anonamata hazvidiwi im sure im very sure munoiripa muchazofunga kuzosiyawo then motanga kuitawo zvimwe zvinhu kana nguva yakwana zvozviita zvega oh. mm, kana nguva yangokwana yekuti zvongozviita zvinhu zvongozviita zvega even pandakazosvika pakushama zvakangozviita zvega yanga isiri it was not planned so kana nguva yakwana yekuti ndisiye zvichangozviita zvega ndichangosiya ndega kana kuti mageto idzi vagogo vagogo tichikuona vachingoti vachingotiratidza nyangwe vagogo aiwa but mubvunzo wangu ngo wanga ndichatoexplaina kuti mune uhere urongo kuzosiya munoda kuzvisiya here mukuzviinjoya zvekuti munotozvida zvamukuita here kana kuti mukuzviitira zibos of mari Yeah, for now eh, eh, ndiri kuzviita because of mari and iam enjoying because iam getting something and mari yandiri kuwana yakawandisa handirinasiraaid ah, mari imi mukunakidzwa kunazvo izvi zvako kunakidza here vanhu vachiti wow last time ndakaita interview noko musikana so achiti inini ndinozongonakidzwa kuti kunzi uri pombi uri simbi wakabatana makumbo ako akanaka chichi ndozvaandati ashame beside zvekuti zvemari izvi anongonakidzwa nekungopiwawo sando neunzi wakaipa kurasa imi zvakukunakidzai kana kuti eh, nezve aiwa inini handinakidzwi hangu nekupiwa sando kana kuti kudii of which comment section ndoiverenga but handi hazvindinakidzi hangu its not like im enjoying kuti kwanza vanhu vanditi he beautiful yechichi mm. inini ziso rangu riri pamari chete nyaya dzemari e, nyaya dzemari ha ndo pane ziso rangu maripakatongoya vanhu kupai 2000 pamwedzi panapa kana tongo dhiri kuti shaona dhirani naro nemafollowers awinawo e, eh, e, eh, ndakukupa 2.5 munhu wasiya ehe uh, but still manje ndikazosiya manje dhiu racho rozofamba sei because ndinge ndichifanirwa kuti ndirambe ndichiposta kadhiri rako peji richifamba so ndikasaposta
Ah, it depends kuti vanhu vanenge vachiivhura here because tee chida zvinhu zvinovhurwa ka peji richikura mari ichipinda aiwa ka mari yakupinda kana kukupa 2.5 chisiya izvo wange uchiita izvo chiita kana maskidzi nyange ukaunza aonekwa na 100 its fine because mari yacho wange uchiona pamwedzi eya pakauya munhu anondiofa izvo zveizvo ndino- ndino- ndinobvuma because isiso riri ko pamari husband yenyu kumfesi wenyu akati no chisiya izvo handichadi kuti uh, padhuze nezvinhu zvangu zvionekwe Eh, depends kuti ita apa level ripi rerudo malevel erudo akasiyana atomboti mato marriage ozoti asha but nini eh, because chimwe chinoitika ndekuti papa ndabvunza hama dzenyu ko hama dzemufesi dzoti chii ayi zvekuti hama dzemufesi dzoti chii izvo zvangu asati ndaziva but eh, kana tasvikawo palevel rekuti handiti chisiya taroorana taakugara tese eh, kana ndichi- ndapinda mumarriage ndakazvipira kuti zveshuwa ndakupinda mumarriage ndosiya motosiya hama Mm, aiwa ndosiya
mm. ah, mdara antoni mdara anto mdara antoni takutemba imimi but thank you very much my sister for coming thank you very much nekuyozoshewo side ndinoyazonzwisa kuti ha bata munhu akuita zvinhu zvakadaiwo i know kuti mumakuni nenyaya munocreata kanyati mune makanyarara sataida kumbonzwa kuti munhu uyu akamboita sei ambokurosei akakurosei bcause ipapa panichanetsa nevanhu ndisipaswa kuti munhu zvimwe zvinhu vanaomba yazotudza kuti munhu akakura sei kwai azo haasi makuriro ine maerererwo akaitwa aiwa ini ndakatorerwa zvakanaka zvisingaiti kumba kwedu kotova nevanhu vane tsika zvekuti dutsika ndaitu ndotodziziva zvekutoti izvezvi kutoenda kumusha so ndinenge ndichitofugama ndichipa vanhu chikafu ndichiti mamukasei ndakafugama hmm? tsika ndotori nadzo chaizvo chaidzo chaidzo chaidzo chaidzo kune background yangu haisi yekutomboblema vanhu kavaida kublema vanoblema inini ndii ndakatisarudza gwara risiri iro rinoonekwa nevanhu kuti harisiri iro but kwandiri inini riri raiaaiwa ndarwadziwa zvekuti ndakubvisa aiwa ati break haina kumbondi-pushira kuti kwanzi ndiite izvozvo izvo mm. but dzaingova shunguwo dzekuti ndinoda kuita mari as i said kuti ndakangoona taita achiadvertisa chichi achingoti vanoda kubetserwa ndoda kukubetserai saka dzaingovawo shungu dzekuti pakayadhirire pono aiwa Pane mari yakanaka muairtel aputaure mari yakawanda we- we- we- i'm talking about millions eh, even iri millions chandisingadi kurara nevarume akuna nevarume nemurume aiwa varume vanenge vawandaka kana zvazvo akatomboti one haikoti video one ndaire dhiri rangu ona my sister eh, pana pane million irape kana pane eh, 200000 Eh, pane munhu atoti mutongokurekodhai muchingochaiwa Eh, it's- it's not like Mm, izvozvo itseno handidi
aiwa papono hangu aiwo pasi oh, mm. andizozvikwanisi e oh. mm.
wati ndanafuka imweni yane yekudziwa nemwe mupesi wangu so mm. chita but jamani munozviziva kuti tomboti vewandika ukadanana nehure andikamaita mm. amaita relationship nehure iri anoziva kuti hure hure pana pamwe pacho panozoita apa ah, tibase pamwe pacho munombomunyeperawo ah, munozonyanya kumunyepera ndazvifunga sei zvinhu izvo mm. pfungwa yanga ndinayo about iweyo mm. andika mm. patakatana nemukonfa ndinzwa nyaya dzatakufunga kuti ah, kuti asi hure ino hanoera uya dzobata point yakuti mm. poti anga achimoti ah but ndikuona mhana zvivindi zvekuti anenge achitiridza mapendi aita sese ndika ah, pamwe mm. munhu ihure andika mm. then after this konofa ndakufunga nditi ah kuti munhu asihure which means yeah, pakaipa mm. vanofanira kuva careful boys eh? but thank you very much nekuuya eh, chakakosha after all mm. kuita zvinhu zvamunokwanisa kuza munozvimiririra kana vanhu vakuzozvitaura eh, kotumbanje mbanje pamunomuita zvinhu izvi munomuita sober Mm, ah, sober sense chaidzo handitomboiti handitomboiti ndakadhakwa even nyangwe ndakamwa beer because e, ukazoita neimwe engo isiriyo manje ukazonyanya kuvhura hombe too much ah, zukabhegi anokuranga saka ndotomeka shuwa ndoita zvinhu zvangu ndiri sober because ndee ndichinyatsoziva she's not worried about kuti vanhu vazoona zvekuti mm. worried nepeji rangu kuti rigare riri protected eh. zvekuti vanhu vazi pane zvinhu zvazohakira kana papendi eh, ah, ah. izvo zvamunenazvoandine nazvo peji rangu rofanirwa kuprotectika eh, because kana ndikaita mhosva manje mari yacho haichaitikika saka teichiprotecta kuti mhosva dzisaitika Alright.
Mm. Ewa, thank you very much my sister nekupfuro nepanapa tichimbokurukura tichimboda kunyatsodzwisisa kuti ha uyu munhu munhu akaita sei etnita mm. ane picture yekufunga nome because tetijaja kazhinji kacho mm. kwete kuti vanenge vajaja vanenge vari kure including inini mm. ndoneka kujajawo kana chichiti ha ah, but ai zvivindi zvacho
aiwa zvivindi zviripo seizvezvi izvi handi maona kuti tamisa iyo panze iyo pombi iri panze apo zvatova wesi manje taakutoziva kuti pari kubva something apa so takuda kuti tichiita zvimwe nemari iko pombi iyo aiwa pombi iyo hatichatauriatichatauri kuti pabuda mari but aiwa yabudatumira mhepo wotoyatozati aiwa yabuda zvayopo ah, yega inongokuudzai
hapombi pombi ndaiona zvangu mm. hana yazoizumo ini zuma right this is eh. good mm. saka pamukuisiyeni kuzimbabwe kunoku
chatatozonyanya kuitengera kuno kuzimbabwe ndechekuti eh, baba vangu vanyatsokuita pane rimwe business ranoda kumboita so kuti tisatambura ndosaka maona ndatenga iri twin cab kudai because ndoda kuti business ranoda kuita rinyatsobuda samdara ndananga chirana mm. things mm. hazvishuwa ah, mwana akaya nepombi iri panzamba chinzi akusira ah, my father unoti iwe chiko chinonetsa chii chinombonyadzisa ipapa mm, chii chonyadzisa vamwe vari kuenda kumabhawa wani
vamwe vari kutotengesa zvatozikana kuti vari kutengesa iwe hausi kutengesa uri kungoratidza vanhu uchiwana mari yako saka keep going mwana wangu baba vangu vakatondiudza kuti mwana wangu
mumboite zvimwe zvezvekuti munoyatsoratidza vanhu moisaka zvaona telegram vanhu vachibhadhara aita sei zvikunyasoratidza vanhu aiwa ini ndongovapa facebook mukatoona mavhidhiyo angu ikoko anenge atobiwawo nevanhu va, vaisa ikoko inotongova pafacebook inini handidi kuita kunhu kusi- kwasingandipe mari aiwaka andimuna natelegram ndakanzwa mumwe munhu akambobva panapa achitaura kuti zvoni vanotobhadhara hameno zvoitwa sei vanotobhadhara ma10 dollars wotanga kuzoona access yekuti waone vhidhiyo Ah, handizivi hangu izvozvo handina idea nazvo handisati ndambozvinzwa asi makaita idea
aiwa handi
aiwa ndikaita idea inini handidi mari dzekupiwa nevanhu idzi ndinoda mari yandiona inenge ichigenerator yega iri mu zvinyatsoona kuti mari yangu iri kupinda sei Ah, saka bo, at least ndapona bo ndaizoita one munhu anenge akuzowedzera futi kuti munhu achinyatsoita se kutouya nemaidea kuita dani griko
Eh, mm. Aiwa. ipapa nhasi pandavaona vanga vachitondipa mamwe maideas muchaona ndichamauyisa zvangu kana zvaita handei kuita sei manje Eku- vanga vachindiudzira kuti nawo wakufangwa kumbochinja content yako wese pane imwe other level mufangwa kudai mufangwa kudai ah ndikazotaura ka takawanda ka Eh, Eh, hawana eh, zomba ndowana unotaura. zvaakutoitwa kudhara saka vanhu vachangozondiona ko ndai type yemapende havana kuti no mapende takumbodawo kana tumwewo aiwa aiwa vanotaura vanga vachingondiudza zvima ideas zvekuti wakufa ngokuti uchidai dai nemanje saka ndikasvika ndikadzokera bheki inombonotsvaga maturuzi acho
eh. ah, zvakaoma anyway thank you very much amene kuti mune mamwe mashoko amungade kudzeni muri zimbabwe setafara muite muchifamba mufambe zvakanaka kuenda kumberengwa mm. mberengwa ndekupi Kumberengwa padhuze nezvishavane.
Shurugwi zvishavane, shurugwi ndiro ndanga ndiri kuzoti zvishavane. Mm. Zvishavane takaenda ikoko. Eh. Ah inini zvandinongoda kungoudza vanhu ndezvekuti kana une chaunoda kuita mulife ka usateerera kuti vanhu vanoti kudii because dei tanga dei inini ndanga ndakateerera example inini ndakatukwa pafacebook zvisingaiti nevanhu asi dei ndandakateerera dei ndakasiya dei nhasi ndisiri panapa dei nhasi ndisina happiness yandiinayo because remember ndatenga mota ka saka dei ndandakateerera vanhu dei ndisina kuitenga mota iyi saka ndiri kuda kuti vese vari kuita the same thing yandiri kuita rambai makadzvanya guys musamira musateerera comment section itai yamuri kuita vakubhowai block and delete muinde peri nebasa vari kuda kuzoitawo zvatiri kuita izvi huyai guys chinhu ndichine mari ichi saka pane ito mafuta futa tope muchizoro kuti mafeli glow kuti mutsvukirire tsvukirire Ah, wagara kana uchitoita type yecontent iyoyo unofanirwa kutoti ulukewo nice haufanirwi kungoitawo like nje vanozotiita zvatakaona pazimfest apo ehe aiwa unofanirwa kutoti ulukewo like zviri naniwo zvekuti vanhu vasazoti hautsvina Eh, zviri nani utukirwa hako kuti uri hure but uchi- uchi- uchinziwo ah, but ano- ano- ano- anogezawo uyu ichi vachiri smart ichi anozivawo zvaanoita anopfekawo zvinhu zviri klasi mm. eh, zvinhu zvake zvakanaka than uchitukirwa utsvina mm-hmm. saka ya right aiwa thank you very much my sister for coming nda kuti ndikusiyei mufambe zvakanaka kuenda kwamuri kuenda kumberengwa mm. mwari vakuchengetedzei mm. vakutungamirirei musamhanye Akudriver ndiani? ndibamukuru wangu bamukuru munoda kukolai down eh, ainoti pombi eh. tofanira kusvika eh, zvakanaka tofanira kuzodzoka tofanira kuzoita se mm. tofanira kuzo zvakawanda zvatofanira kuzoita saka mufanira kufamba zvakanaka modzi kuti hai pombi zvayo but muno muzimbabwe south africa akafambirawo muwaya mm. waya 10 waya 20 kana zvine zvazonyanyisisa but waya mm. waya ndo inenge right pakaita zvinoitikawo vanokwanisa kuzokontrolawo um eh, bcause tinokuda izvo kanyanya kuti murambe muchiita zvamukuita um muri ezimbabwe thank you very much nekuramba muchingoona nekusapota mavideos edu kachingeti first time yakusvika panapo sina kusubscribe please do subscribe eh, kune vasingaziva king race i think ukaenda pafacebook anosecha kuti king race tv unoona content so that unonzwisisawo futi eh, interview inoyi kuti achimbotaura nezvechii zvi zvine chiitika usati wakasika kumhanya kuchaja kutaratara zvinhu tanga wamboona content yacho inocreatwa then ozouya panambochiona sena munofollowa king race eh, tv makaenda pafacebook munoiona and peji iroro tinavanhu vakawanda anosvika about million point which means mm, vanhu vari kuzvida zviri kuitwa namai ava vanhu vari kunakirwa nazvo saka vakuramba vachifollowa saka nemunoonawo zvavanenge vachiita nezvazvo then mobva um, mauyawo panapa kana muchitonera panapa iri vhidhiyo kutanda kutorwa navamwe vanhu eh, dj sparks zw munongoti followa nekusubscribe zvakakosha izvozvo zvinoita kuti titese Tete power kukomenda kwakakosha ndovanzofarira macomments malikes eh, ndo the reason why ndakagara panapa macomments malove nemalikes panochiti he eh, ndezve malove nemalikes izvi techizo totozvidawo ndozvate ndichida ndo the main reason why tichiita se tichiita mavideo sa don't forget to subscribe like and share with that we are out